Te Urewera, Te Manawa o te Ika, Pride Lands of Ngai Tuhoe. He te ukai po. Kaua au e. whakareia. Kai reira te kōrero mai ki a koe nā, ā, koinei te wā i āianei nā hei whakakotahi. He te ūkaipō.
He kaha ki te kimi haere i ērā huarahi. Ki tēnei wā kāre anō i āta taea.
whakarerea.
Taku mōhio nā, mehemea tātou ka whakarono ki ō tātou wairua, ki ō tātou ngākau, kai reira te akona mō te wā tika, ki te noho, ki te tuitui i te whānau, i te tangata.
Mana Motuhake, Self-autonomy is deeply ingrained in Tūhoe whakapapa. It's their identity. Kai mua tonu i tōku hinengaro te hiahia ki te, ki te kimi ronoa, ki te whakarite i ērā āhuatanga, e tika ana hoki.
The call for mana motuhake echoed through these lands for 150 years. He nui hoki ōna āhuatanga, ēnari uh, ko te rangatiratanga o te whānau, o te hapu, o te iwi tēnei uh, mēnā i te whakarāpopotohia tāu te, te mana motuhake. Kai te kōrero tāu anā mō te hiki i te utu, ka tae te tangata whai mahi. Kai te kōrero tāu mō te hanga i nā whare tōtika e pai ai te noho anā whānau anā tāngata. E kai te kōrero tāu mō te hauora, uh, mō, te, mō te mātauranga, uh, mō nā huarahi, uh, mō, te, mō te pai o te noho o te taiao, Tērā āhua tana koirā katoa nā, nā whakaaturana e mōhio ai uh, tāua uh, mehemea kai te, kai, te, kai te ora te mauri o te whenua o te tangata. It's been a rough, rocky road and nothing about the stream has been easy.

Although Tūhoe never signed the Treaty of Waitangi, the Crown confiscated 25,000 hectares of their prime land.
Kua kite te a Tūhoe i te ngākau hao o te Kāwanatana o te Karauna ki ana, ki ana mahi nanakia ki te whānako i nā taonga, i nā taputapu ehara i a ia. Nō reira, he, he wairua tūpato tō Tūhoe. Kāre a Tūhoe i hiahia ki te kōrero ā kanohi ki te kanohi ki te Karauna. Ēnari i roto i ana tauhokohoko, i ana whakawhitiwhiti kōrero, ka haere a Tūhoe mā tētahi atu e kawe wāna kōrero, e kawe ōna whakaaro. Mā tētahi e hoko mai nā rawa a te Pākehā e hiahia ana ai. Kore a Tūhoe i te hiahia kia pā mai nā mate, urutā kai te ao Pākehā ki a ia. Kāre a Tūhoe i oma ki te whai kia haria mai he Pākehā ki roto o Te Urewera. Pai ki a Tūhoe te hīkoi mai, mai Maungapōhatu ki Ōpōtiki ki reira tauhokohoko ai. Mai Ruatāhuna ki Maketū, ki Whakatāne. Kāre a Tūhoe i whakaaro pēnei i ētahi iwi nei, e hoa, haere tātou i te hoko Pākehā mā tātou. Ka hari mai ki roto o Te Rohe Pōtae kia whai, kia whai rawa ai, kia whai hua ai tātou pēnei i ētahi o nā iwi nei. Ka, i a tātou, i taua wā, tae noa mai ki tēnei wā e whakapae ana au, kei a tātou te wairua whakatūpato. Nō reira, ehara i te mea e noho kūare ana tātou mō te ao Pākehā.

Ā, i umama katoa rā te, ngā tāngata. Engari mātou, i noho tonu mātou i konei. Kāore mātou i haere. Umamai wē tō nā tāngata, ka hāmai nā pirihimana e rua, i mea rāua i te pupū. Ana, ko nā koroua i kō, i korā rā. I mea ana ki te peke i te tai epa, ka pūhi, ka tū a konei, ū pao.
That was the last time warfare raged through Te Urewera.

and profoundly regrets its failure to appropriately acknowledge and respect Te Mana Motahaki o Tuhoe for many generations.
One of the biggest Treaty of Waitangi settlements in our history is being signed right now. 170 miriona tāra te uara. Ko tō rātou tino tūmanako, he mahi, He whare, he hua ka heke ki nga uri o te iwi.
Tuhoe's Deed of Settlement was signed in June 2013. It signalled the start of self-determination for the iwi. He rori e kī ana ō tātou pākeke, ā, kia tae atu ai tātou ki tō tātou Hawaikitanga, kia tutuki i a tātou e rā kaupapa, ki ō ātihia mai. E rātou mā o tua whakarere. Kāre noho he take o te noho ki rahaki, ki te amuamu, ki te aha noa iho. Kua hīkoitia tēnei hīkoi ināianei, ko te tūmanako kia eke katoa tātou rinei te waka kotahi. It's been a thankless job and for Tamati it's time to call it a day. I now tender my resignation as your Chief Tuhoe Negotiator. My work is done.

ā, i roto katoa i tēnei kotahi rau, neke atu i te kotahi rau tau, ā, e whakawhitiwhiti whakaaro ana, ā, a Ngāi Tūhoe ki te Karauna, e, e, e parea mai ana e te Karauna ngā kaupapa a Tūhoe ki tahaki, kāore e whakarongo, kāore hoki, ā, rātou e whakaae, ā, ki ngā take, ā, tangata tika, kaupapa tika a Ngāi Tūhoe ki a rātou, ki te Karauna, ko rātou anake ngā mea i te tika. Tūhoe's the first iwi to include mana motuhake in their treaty settlement. Ko te noho mā Tūhoe anō e utu ōna, ōna mate katoa, ōna rawa katoa i roto i ngā rā e tū mai nei, kia kore a ia e whakawhirinaki ki tētahi atu, kia kaua e whakawhirinaki ki te Karauna, kia kaua e whakawhirinaki, ā, ki ngā kaupapa tuku moni, engari ko te tino o tērā, o te mana motuhake, ko tōna noho māna anō ai e kuhu.
But it was Te Urewera National Park that proved to be the most contentious and bitterly fought legal battle between Tūhoe and the Crown. Ko te kōrero a ngā kaiwhakahaere o Ngāi Tūhoe a Tāmati Kruger mā, kei te pai, ahakoa he kotahi rau tau anō a Tūhoe Tatariana, ka tatari a Tūhoe. Nō reira ka kite mai koe he whakaaro nui tō Tūhoe ki Te Urewera. Ki te kore hoki a Te Urewera, kāre a Tūhoe. Ki te kore a Tūhoe, kāre a Te Urewera. Ko Te Urewera, koirā te ingoa o Tūhoe. Ko Tūhoe, koirā Te Urewera. Since 1954, the Department of Conservation managed the National Park for the Crown. The most significant aspect of this deal, and first in our nation's history,

or the destroying of any plant requires a permit from Te Urewera Board.
Ki au nā, ko te whakaaro a Tūhoe nā, mehemea te tangata kai te hiahia haere mai te tirotiro haere i te, te ngahere o Te Urewera e pai ana tēnā, nau mai, haere mai. Ēnari mēnā te tangata kai ka hiahia ki te tango i tētahi ratonga, mai tētahi tangata, ā, kāre hoki e kore pea ka utu i tērā. Ēnari, Ka whakamahue tērā ki rahaki, kāre he utu. Ko te kōrero pea nana, kāre pea e kitea te pūaitanga o tērā i tēnei taha o te 40 tau. Kai te kōrero kē tāua nā mō nā whakatipurana e piki mai ana. Kai reira. Ko te whakaaro nā, ka māmā ake reira, kai roto i ērā whakatipurana te ngākau whakaae pai noa iho ki tērā, tērā huatana. Enari, uh, ko tēnei whakatipurana nā, uh, kai te whakakeke, kai te mātakutaku rātau te tuku wai ki nā whare ki, ki nā wāhi nōhana, uh, ki te tirotirona ki a tika te tuku hiko, uh, ki reira te, te waihanga ōna, ōna nōhana, ōna hāpori, ōna tāngata i reira. Ka, te aho nei ka pau katoa te rahina o ā mātou pūtea me te kaha hoki ki ērā tūmomo kaupapa.
The day the Crown finally accepted its wrongdoings and apologised to Tūhoe, significant taonga belonging to the iwi

was witnessed by the nation when Tūhoe opened New Zealand's greenest building in Taneatua.
Whakarērea atu e tātou te riri, nehua atu e tātou o tātou āwanawana, ā, me titiro tātou ki wā tātou tamariki mokopū nā, he aha te mea e hiahia ana tātou katoa ki te whakarere iho mā rātou?
He tīmatatanga o Tūhoe i te ana whakamua. Koirā te, koirā te, te, te tino wairua o tēnei nā, huihuinga ana i Tūhoe. I roto i tērā rima tau kua tīmata te whakapiki i nā hiahia o tēnā whārua, o tēnā whārua, o tēnā whārua e pā ana ki te wai, ki te hiko, ki nā kaupapa mātauranga, ērā āhuatanga hanga whare. ā, i roto katoa o Te Urewera.
Te Kura Whare is the first of four headquarters that will sit in iwi strongholds across Tūhoe.
Ki ahau he whare hei tiaki i a Tūhoe, he whakaohooho i o tātou ngākau, ā, ko ētahi hoki o tātou a Tūhoe haere atu, ā.

gives people an opportunity to get on with their lives knowing that they're standing on their ground and that's very important.
Five months later, Tūhoe opened its first medical centre next door. Kai te koakoa rā taku wairua, i tēnei, i tēnei o nā āhuatana kua whakatuwherehia nei i te whare tuatahi o tō mātou iwi, te whare hauora, koakoa katoa te nākau he, he, he āhuatana hei whakahuihui mai i tō mātou iwi, rana tahi mai, kuia koroua mai, mātua pākeke mai, he he ahuatana mīharo tēnei ki te kite, ā, i tae mai, tae mai nei au ki, ki, ki konei. Ā, kei te tino harikoa, ā, nō te mea koinei te whakaotinga o nā wānanga, o nā rūnanga, o nā kōrero, o nā tautohe, o nā māharahara, o nā tau kua, kua huri, Engari koinei te whakatutuki tana, koinei te harikoa, kua tū tēnei, ka noho tēnei hai tauira mō ētahi atu o nā tari ka whakatūhia e mātau. I te wā e rangahau ana mātau mō ā mātau take raupatu, ka puta te pātai ki te iwi, nā, ka oti wā tātau take raupatu, He aha te hiahia, he aha te, he aha tēnei e whaia nei e tātau, ā, ana, kai, i roto i ērā rārani kōrero, ana, ko te hauora tētahi. E hiahia ana a Tūhoe nā, e, kia whakapikihia te ora, te mauri o ōnā tāngata, ōnā tamariki, ōnā whānau, ōnā hapū, nō reira, kua, kua tata tērā i te tekau tau ki muri. Ā, whai muri mai tēnā ka noho mātou ki te hanga i tētahi kaupapa e tiro whakamua ana, ana ka ara ake anō te hauora i roto i ērā. Nō, nō reira, he, he kaupapa tēnei e whakaaronuihia ana e Ngāi Tūhoe nei i tēnei wā kua hīkoi Koinei te tuatahi, nē? Hei ēnari, mō nā tau e rua e tū mai ana ki te whakahaere i tēnei whare, ki te utu katoa i nā kaimahi ki konei, ā, koirā, koirā te, te utu. We're just gonna do your blood pressure today. I considered taking the job here because I saw it as a new venture and a new challenge.

I titiro haere mātou nā, me, me whakatū pea ki hea. Koinei te tari tawhito o te, o te uru taumatua i konei, nō te mea nō mātou tonu tēnei kāina, tēnei papa me ēnei whare, ka whakaaro nā ki te tuku i tēnei wāhi mō, mō te hauora, nē. Ā, i kōrerohia e nā hapū katoa o Ruātoki. Ā, ka whakaae rātou, ā, koinei te wāhi tika, nē. Ā, kua whatuwhera rā tō mātou hauora, kua kore mātou e mate te haere ki Whakatāne, ki Rotorua, ki Taurana rānei, ki te titiro i te tākutai nei, nei ō mātou nēhi, ō mātou kaimahi, ā, kua whakamahia nei e, e, e, e tō mātou iwi, nā, kua tuku, kua āhei ko mātou ki te haramai, kia tirotirohia ō mātou tinana, ō mātou hauora, ā, ō mātou katoa. So your blood pressure is within normal parameters, Cathy. Have you been asked what the difference is? Ki au nei, ko te honona ki, ki o mātou uri kai waho, kai nā tāone nui e noho ana, he, he, he āhei i a rātou, he tuku i a rātou ki te hoki mai ki tō mātou wā kāina, ā, kia, kia, kia, kia pūrea rātou e, e, e ēnā hau o, o, o te ōkiwa, ā, kia, kia hoki mai anō hoki ki te, ki te, ki te, ki te whakamahi i tēnei o nā, o nā whakahaere o tō mātou iwi. He whakakao, he whakahuihui katoa mai tō mātou iwi. Ā, kāre tēnei āhuatana e tino kitea, engari i nā wā o te hui ahurei, engari koinei anō tētahi o nā āhuatana ka kitea I hai hai hai whakahuihui mai i a mātou ki tō mātou wā kāinga.
Down the river in Waimana, Joseph Hughes has high hopes for the future of Te Mana Motuhake o Tūhoe.

All of us and the little cousins and a whole heap of other young fellas, we're just trying to get them into mahi, eh? Because it's the sort of the only thing that sort of gets them anywhere in life.
In Ruatāhuna, Tuhoe descendants are creating their own sweet success.
Ki a mātou te whakatū āhuatana pērā i te whai ētahi āhuatana ko te Karauna kai te utu. Nē, ā, ko te, ko nā, ko te iwi rānei kei te utu. Anā, e pai ake ki a mātou ki te whakatū kaupapa pēnei i roto o Ruatāhuna, e whiwhi ora ana ai nā, nā hapū, nā whānau o roto o Ruatāhuna.
To be self-sufficient, the tribe must create their own infrastructure, and the resource-rich Te Urewera could hold the answer.
Ko te hunga o ngā ianei, ko te, nōnā rē ana o tēnei wā, kāre i te mea nui ērā pūkenga. Ko nā pūkenga ki a rātou, ko nā pūkenga o te Pākehā anake. Nē, paku te wāhi ki te, tana taha Māori, engari te mana motuhake e hoki ana ki tana taha Māori. Ai, koirā ki a una te, te mana motuhake. Ko te mea nui pea i ēnei rā nei, ko te whai mahi mō tēnei hapori, mō te iwi kai konei e noho ake ana, i roto rātou i nā, i nā whiu, i ngā here o te wā, kāre he mahi. Kua wai e noho rātou ki te noho, kāre he mahi. Me haere noho i runa i te penihana. There are young Tuhoe like Puke Timoti who are creating opportunities and defining mana motuhake for themselves. Ma, ma te whanau tenei e whakatau, ma te hapu enei he whakatau. Kaua, kai noho tatou, um, ka ki, ka whakatu i tahi, tahi whare, a ma ratou a tatou mana e whakahaere. Me hoki mai rā tātau ki nā mana o nā hapū mā rātau ēnei kōrero e whakatau, ā, tautokohia e wētahi atu. Ko te, ko te kōrero, ā, me, me kōrero nā tahi tāua ko te tanata hei whakatau i tōna orana i roto i tōna wāhi noho, Inā āhuatana e hānai ana ki te whenua, ki te wai, ki nā kararehe, ki te orana hoki o te tangata. E te ukaipo.
The future of Te Mana Motuhake o Tuhoe looks promising, but only time will tell if the generations to come will fulfil the dream of iwi independence.

He mea tautoko nā te māngai. Kai pāho.